Sálem doslar, siz Jayxun kanalındasız. Búgin biz siz benen siz kútken hám siz soraǵan temalardan biri haqqında sóylespekshimiz. Abu Nasr Farabiy tariyxtıń úyrenilmegen hám ashılmaǵan betlerine biz benen súńgiwge tayarsız ba? Olay bolsa biz basladıq. Kóz aldıńızǵa keltiriń, bir adam bar, ol arab emes, biraq arab tilinde qosıqlar jazǵan. Ol musılman, biraq xristianlardan ilim úyrengen. Ol muzıkanı háripler menen jazıwdı oylap taptı. Jáne de ol ilim-pán, filosofiya hám de muzıka, jáne de medicinada óz ullılıǵın kórsetti. Biraq ómiriniń kóp bólegin qarawıllıq etip ótkizgen bul Ábu Násir al-Farabiy. Shıǵıs filosofiyasınıń eń jarqın juldızlarınan biri, Shıǵıstıń ekinshi muǵallimi, jáne de zamanınıń haqıyqat izlewshisi edi. Sonı aytıp ótiw kerek, ol jasaǵan dáwir ilim hám isenim, din hámde aqıl, árab hámde ájam arasında gúresken, biraq sol waqıtta oyanıp atırǵan dúnya edi. Búgin biz Farabiy arqalı sol dáwirge, sol pikirler kesilisken hámde sol ruwxqa sayaxat etemiz. Eger siz Jayxunnıń bilim suwına súńgiwge tayar bolsańız, biz. Baslaymız. Keliń, Shıǵıs Aristoteli haqqında sóylewden aldın azǵana aldınǵı tariyx, yaǵnıy oǵan deyingi dáwirdi qısqasha úyrenip shıǵayıq. Gáp sonda tiykarında Shıǵıs oyanıw dáwiri, Oraylıq Aziya, Iran hám Qıtayda toǵızınshı, on ekinshi hám on besinshi ásirlerde júz bergen úlken mádeniy kóterilis, ilim-pán, filosofiya, ádebiyattıń kúshli rawajlanǵanlıǵı menen baylanıslı bolsa, Batıs Evropadaǵı Renessans, on tórtinshi, on altınshı ásirlerde Italiyada júz bergen mádeniy-ruwxıy joqarılaw menen baylanıslı. Apayıraq etip aytatuǵın bolsaq, Shıǵıs oyanıwınan aldın áyyemgi Greciya, biziń eramızǵa shekemgi besinshi, tórtinshi ásirlerde ilimniń, filosofiya hám matematikanıń tiykarǵı orayı bolǵan. Keyin ala Rim imperiyası bul mádeniyattı miyras etip alıp, onı keńeytken. Biraq tórtinshi, besinshi ásirlerde Rim quldırawǵa ushıraǵan. Rim qulaǵannan keyin shama menen besinshi, toǵızınshı ásirlerde Evropada Qarańǵı ásirler dep atalıwshı mádeniy qulaw dáwiri baslanǵan. Bul waqıtta Vizantiya imperiyası hám Irannıń Sasaniyler mámleketi Ilim-pándi saqlap qalǵan tiykarǵı oraylarǵa aylanǵan. Jetinshi ásirde islam dini payda bolıp, arab xalifalıǵı tez keńeyip, Jaqın Shıǵıs, Iran, Arqa Afrika hám Ispaniyanı iyelegen. Arablar basıp alǵan aymaqlarda burın bar bolǵan grek, hind hám de parsı mádeniy miyrasları menen tanısıw múmkinshiligine iye boldı. Segizinshi, toǵızınshı ásirlerde Baǵdatta xaliyfa Mamun Bayt ul-Ixtimanı shólkem estirip, ilim-pánniń rawajlanıwı ushın kúshli tiykar jaratadı. Dál usı dáwirde Shıǵıstıń, sonıń ishinde, Batıstıń da rawajlanıwına úlken úles qosqan alımlar Imam Buxariy, Termiziy, Abu Mansur Matrwdiy, Abu Nasr Farabiy, Abu Rayxan Beruniy, Abu Ali Ibn Sina, Muxammed Xorezmiy, Axmed Ferǵaniy, Burxaniddin Marǵananiylar jetisip shıqtı. Dáwirge baylanıslı dekoraciyalardı tayarlap aldıq. Keliń endi búgingi sanımızdıń qaharmanı Farabiydiń tariyxına názer taslayıq. Alımnıń tolıq ismi-sháripi Abu Nasr Muxammed ibn Muxammed Tarxan ibn Uzluǵ al-Farabiy at-Túrkiy bolǵan. Yaǵnıy, Farabiy segiz júz jetpis úshinshi yamasa basqa dereklerge qaraǵanda segiz júz jetpis tórtinshi jılı Aris suwınıń Sırdáryaǵa quyılıwındaǵı Farab degen jerde tuwıladı. Izertlewlerge qaraǵanda Farabiydiń ákesi Vasis janındaǵı Farab rayonınan jer alıp, yaǵnıy ol jerde ornalasıp aladı hám Oǵuz yamasa Qarlu qáwiminen shıqqan túrkiy ásker basshılardıń biri bolǵanlıǵı haqqında maǵlıwmatlar bar. Orta Aziyanıń tariyxın tereń bilgen ilimpazlardıń biri Vasiliy Bartolt Farabiydiń watanı haqqında tómendegishe maǵlıwmatlardı beredi. Farab yamasa Borob dep atalǵan wálayat Sırdáryanıń eki jaǵasında jaylasqan bolıp, enine de, boyına da bir kúndey waqıtta basıp ótiletuǵın aralıqtı iyelegen. Jáne de, bul wálayat bir qatar qala hám awıllardı óz ishine alǵan. Sonı da aytıp ótiwimiz kerek, wálayattıń tiykarǵı qalası Kadar esaplanıp, keyinirek Farab yamasa Otırar dep atalǵan. bolıwı múmkin. Sebebi ayırım maǵlıwmatlarǵa qaraǵanda wálayattıń Oraylıq qalası bul dáwirlerde de sol wálayattıń atı menen atalǵan. Vasiliy Bartlttıń tastıyıqlawınsha toǵızıncı ásirde islam dini Farab wálayatı jaylasqan Sırdárya átiraplarına shekem tarqalǵan bolıp, bul jer islam dini tarqalǵan shegara bolǵan. Sonıń menen birge bul jerler toǵızıncı ásirde kúsheyip kiyatırǵan Samaniyler hákimiyatında da arqa tárepten shegaralas bolǵan belgili shıǵıstanıwshı Evgeniy Edvardovich Bertels Farabiy atına tiykarlanıp, onıń babası musılman bolmaǵan hám islam dinin ákesi qabıl etken bolsa kerek degen pikirdi bildiredi. Qalay bolǵanda da, oyshıldıń balalıǵı usı aymaqlarda ótken bolıp, ol jas waqtında-aq sawatın ashqan hám bar ilimlerden sabaq alǵan. Bul dáwirde Mawrınnaxrda balalardı bes jastan baslap sawat ashıw hám ilimge, úyretiwge bergen. Sózsiz Abu Nasr talantlı, zeyni ótkir bolǵanı ushın qızıqqan ilimiy tarawları da kóp bolǵan. Usı mútájliklerdi qanaatlandırıw maqsetinde dáslep Farab, Tashkent, Samarqand hám Buxara qalalarında bilim alǵan, keyin ala óz elin taslap, ilim-pán menen baylanıslı turmıs qaynap atırǵan qalalar Baǵdad, Qahra, Damask, Xalab hám basqalarǵa sapar etedi. Farabiy bul ellerde adamlar hám jámiyetler turmısı menen tanısadı. Túrli millet hám diniy isenimge tiyisli alım hám danıshpanlardan kóplegen ilim tarawları, ásirese, filosofiya, medicina, muzıka hám basqalar boyınsha bilim aladı. Ózi ushın júdá áhmiyetli esaplanǵan ilimiy hám turmıslıq juwmaqlardı shıǵaradı. Keyin ala bul juwmaqlar onıń bir qatar ilimiy shıǵarmaları hámde filosofiyalıq-huqıqıy kózqaraslarında da óz sáwleleniwin tabadı. Málim bolǵanınday, jetinshi ásirdiń aqırlarınan baslap arab feodalları Orta Aziyanı basıp ala baslaydı. Jáne de toǵızınshı ásirdiń ortalarına kelip jergilikli xalıqlardıń Ábu Múslim, Sharik hám de Muxanna basshılıǵındaǵı arablarǵa qarsı kótergen qozǵalańları bastırılǵan hám Orta Aziyada arab xalifaliǵı húkimdarlıq etken edi. Bul jerde jergilikli xalıq májbúrlep islam dinine ótkizilgen, jáne de mámleketlik til sıpatında arab tili qabıl etilgen. Sonı da aytıp ótiwimiz kerek, barlıq mámleketlik isler, diniy máresimler hám de hár túrli ilimler arab tilinde alıp barılsa da, Orta Aziyanıń ayırım aymaqlarında pars tilinde de ádebiy til sıpatında paydalanılatuǵın edi. Mádeniyat hám ilimniń rawajlanıwında arab xalifalıǵı basshısınıń bilimliligi hám uzaqtı kóre alıwı sezilerli áhmiyetke iye bolǵan úlken mámleketti basqarıw, jámiyettiń kúnnen-kúnge artıp baratırǵan mútájliklerin qanaatlandırıw zárúrligi xalifalardı sawda, ónerementshilik, qala qurılısı, dárya hámde teńiz kemeshiligi, qarjı tarawlarında kúndelikli júzege kelip atırǵan máselelerdi sheshiwge járdem beriwi múmkin bolǵan dúnyalıq bilim hám dúnyalıq pánler ushın keń jol ashıwǵa májbúrlegen. Sol sebepli xalifalar ayırım ilimiy izertlewlerge qáwenderlik etti. Mádeniyat hám ilimniń túrli tarawları rawajlanıwı ushın materiallıq, siyasıy-huqıqıy sharayatlardı jarattı. Biraq Farabiy dáwirinde Orta Aziyada feodallıq urıslar háwj alǵan bolıp, ekonomikalıq hám mádeniy turmısta pıtırańqılıq húkim súrgen, ilim hám aǵartıwshılıq itibardan shette qalǵan edi. Sonıń ushın ilimge qushtar adamlar arab xalifalıǵınıń oraylıq qalalarına umtılar edi. Farabiyde óz bilimlerin arttırıw, zamannıń ilimiy jetiskenliklerinen paydalanıw maqsetinde arab xalifalıǵınıń orayı Baǵdadqa jol aladı. Bul dáwirde Baytul-hikmada túrli ilimlerdiń rawajlanıwı ushın keń imkaniyatlar jaratıldı. Arab xalifası Mámun onıń rawajlanıwına arnawlı Qarjı ajıratıp turdı. Baytul hikmada xalifalıqtıń túrli úlkelerinen kelgen arab, yahudiy, parsı, túrk, hind hám de grek alımları birgelikte jumıs alıp baradı. Baytul hikmada áyyemgi grek, hind hám de parsı tillerindegi shıǵarmalar arab tiline awdarılıp, Platon, Aristotel, Galen sıyaqlı alımlardıń shıǵarmaları da keń úyrenile baslaydı. Bul dáwirde Orta Aziyadan Baǵdadqa baratuǵın úlken kárwan jolı, Shash yaǵnıy Tashkent, Samarqand, Buxara, Amul yaǵnıy Cherjew, Merv hám de Iran qalaları Nishapur hám Hamadan arqalı ótetuǵın edi. Arab xalifalıǵınıń orayı Baǵdad Dájle dáryasınıń boyında jaylasqan bolıp jańa iri feodallıq qala edi. Ol toǵızınshı ásirge kelip ekonomikalıq, siyasiy hám de mádeniy oraylardıń birine aylandı. Farabiydiń dáwirine kelip bolsa, qala turmısında túskinlik sezile baslaǵan bolsa da, bul dáwirlerde ol óz abırayın uzaq waqıtqa deyin saqlap qala aladı. Baǵdadta hár túrli mámleketlerden kelgen sawdagerlerdi, onıń gúllegen bazarlarında hár túrli xalıq wákillerin ushıratıw, ilimniń hár túrli tarawına tiyisli kitaplardı tabıw múmkin bolǵan. Ilimiy hám ádebiy sáwbetler jáne de tartıslar da bolıp turǵan. Ol jerde túrli ilimlerdi oqıtıw, úyretiw jumısları ádewir durıs jolǵa qoyılǵan. Grek, hind hám parsı tillerindegi filosofiyalıq ilimiy shıǵarmalar arab tiline kóplep awdarılǵan. Sonıń ushın da Baǵdad musılman mámleketleriniń hár qıylı úlkelerinen kóbirek Iran hám Orta Aziyadan keliwshi ilimpaz hám de ádebiyatshılardı ózine tartatuǵın edi. Ásirese, toǵızınshı, onınshı ásirlerde Baǵdadta júdá iri alımlar jetilisip shıqtı. Bulardıń ishinde Orta Aziyadan barǵan alımlar da kóp bolǵan. Baǵdadta xalifa Xarun ar-Rashid tárepinen tiykar salınǵan hám Mámun tárepinen rawajlandırılǵan Bayt-ul-Hikma observatoriyasında Orta Aziyalı alımlardıń Abırayı joqarı bolǵan bulardan Orta Aziyalı belgili astronom, Evropada Alfraganus atı menen belgili bolǵan Axmed ibn Muxammed al-Ferǵaniy matematikanıń jańa tarawına tiykar salǵan hám bul dáwir geografiyasınıń tiykarın salıwshılardan biri hám Evropada algoritm atı menen tanılǵan Muxammed ibn Musa al-Xorezmiy, Sırdárya jaǵalarınan kelgen Abbas ibn Sayd Jawxariy, mervli Axmed ibn Abdulla Marvaziy, balxlı Abu Masharlar Baǵdadta jasap, ilimniń túrli tarawlarına úlken úles qosqan. Sol sıyaqlı Farabiy de Baǵdadta xár túrli ilimlerdi úyrendi hám ol óz maqsetine erisiw jolında diniy shegaralarǵa itibar bermedi. Musılman bolıwına qaramastan xristian dinine seniwshi ilimpazlardan da ilim úyrenedi. Máselen, ol medicina hám logika ilimin Xarran qalasına barıp, xristian táwıbı Yuxanna ibn Xaylon Kunayttan, hikmet hám de grek tilin xristian Abu Bashar Mattodan úyrenedi. Farabiy, ásirese, izbe-iz sistemalı islengen boljawlardan jıraq bolǵan ilimler, matematika hám logikaǵa júdá qızıǵadı. Bunnan tısqarı, Farabiy túrli tillerdi úyreniw menen shuǵıllanadı. Jáne de, itibarlı tárep sonda Farabiy arab tilinde Baǵdadqa kelip úyrengen edi. Farabiy bul tildi sonday tereń dárejede bilip aladı, bul tariyxshınıń sózi menen aytqanda, oǵan shekem bunshelli biletuǵın adam bolmaǵan edi. Ol xátte arab tilinde qosıqlar da jazadı. Farabiydiń arab tilinde jazǵan bir qosıǵınıń mazmunı usınday edi. Yaǵnıy, eki shiyshe menen ómirimdi ótkerdim, usı eki shiyshege isimdi, isenimimdi qoydım. Eki shiysheniń biri sıya menen toltırılǵan sıya ıdısı hám ekinshisi sharap penen toltırılǵan qadaq. Biri menen hikmet jıynaǵan bolsam, biri menen kewil qayǵıların tarqattım. Házirgi zaman filosofı Omar Farrux Farabiydiń parsı, túrkiy, grek hám de suriyaniy sıyaqlı kóplegen tillerdi úyrengenin hám bul tillerde sóylese alǵanın aytadı. Farabiy arab tilinen keyin hikmet, logika ilimlerin úyreniw menen shuǵıllanadı. Bul tarawda da úlken jetiskenliklerge erisedi. Ábu Nasrǵa sabaq belgen adamlar da óz zamanınıń iri alımları esaplanar edi. Olar shákirtleriniń aǵartıwshılıqqa bolǵan umtılısın sezip, shın kewilden oǵan sabaq beredi hám oqıw ushın kitaplar tawıp beredi. Ulama orta ásirde matematika pániniń tarmaǵı esaplanǵan muzıkanı da tereń úyrenedi. Teoriyalıq medicina menen shuǵıllanıp, onı da jaqsı iyeleydi. Biraq Farabiy tiykarǵı itibardı filosofiya ilimine qaratadı hám basqa ilimlerden filosofiyanı tereń iyelew ushın paydalanadı. Farabi sol dáwirde bar bolǵan barlıq ilimlerdi ielewge umtıldı hám usı maqsette ol Baǵdad, Damask, Halab, Xarron sıyaqlı kópleken arab qalaların sayaxat etti. Mine usı sayaxat waqtında barǵan qalalarındaǵı ilimpazlar menen tanısıp, olar menen sáwbetlesip, olardan ilim-pán úyreniwge umtıldı. Bul arada alım kitap oqıw menen de júdá kóp shuǵıllandı. Aristotel, Platon sıyaqlı áyyemgi filosoflardıń shıǵarmaları menen tereń tanıstı. Bara-bara Abu Nasr ibn Tarxanday zamanınıń iri alımları menen de pikir-talaslar ótkeriwge uqıplı bolıp qaldı. Nátiyjede adamlar Farabiyden de ilim úyrene baslaydı. Kóp ótpey, onıń átirapında júdá kóp shákirtler toplanadı. Ol medreselerde sabaq bere basladı. Tariyxshılardıń xabar beriwinshe, tek Sham, yaǵnıy xázirgi Siriyanıń ózinde onnan ilim úyreniwshi shákirtler sanı on mıńǵa jetedi. Zamanınıń mine usınday iri oyshılı bolıwına qaramastan Farabiy júdá jarlı ómir súrgen, xátte ol jazıwǵa qaǵaz, oqıwǵa shıramay da taba almaǵan waqıtlar bolǵan. Bul haqqında tariyxshı Ibn Xalikon bılay dep jazadı, Farabiy Damashqtıń bir baǵında qarawıllıq etetuǵın edi. Ol júdá kámbaǵal edi. Xátte qarawılshılıq ushın berilgen Qándil shıranı óziniń oqıwı hám shıǵarma jazıwı ushın saqlar edi. Usınday etip jasasa da ol ilim jolınan seskenbedi, batırıraq, tereńirek kirip bardı. Bizge belgili Farabiydiń ómiriniń kóp bólegi sol waqıtları Abbasiyler xaliyfalıǵınıń paytaxtı bolǵan Baǵdad qalasında ótedi. Jáne de Baǵdadta xár qıylı ilimlerdi oqıtıw, oqıw menen birge ol grek, hind, parsı tillerindegi ilimiy shıǵarmalardı arab tiline kóplep awdarǵan. Sonıń ushın da bul xalat dúnyanıń musulman ellerinen, yaǵnıy, sonıń ishinde Oraylıq Aziyadan da kóplegen ilimpaz hám de shayırlardı ózine tartqan. Sonı da aytıp ótiwimiz kerek, áne usı xalada Farabiy de óz bilimlerin jetilistirgen hám kóp qırlı jáne de tereń bilimli antik grek ilimpazı Aristotel hám Platonnıń kóplegen shıǵarmaların tolıq bilgenligi sebepli óz dáwirinde Shıǵısta Al-Muallim as-Sani, yaǵnıy Ekinshi muǵallim, Shıǵıs Aristoteli, ataqlarına miyassar bolǵan. Farabiy ómiriniń aqırın Aleppo hámde Damashqta ótkeredi hám islam dinindegi Ismailiya aǵımına tiyisli bolǵan húkimdar Sayf-ud-Davlanıń húrmet hám izzet-húrmeti astında jasap dóretiwshilik penen shuǵıllanadı. Jáne de sonı aytıp ótiwimiz kerek, Farabiy qaldırǵan ilimiy miyrastıń belgili bólegin Aristotel hám de Platonnıń shıǵarmalarına jazılǵan sholıwlar quraydı. Ilimpaz júdá kóp pánler, júdá kóp tiller hám de júdá kóp ónerlerden xabardar edi. Onıń kámbaǵal jasaǵanı hám kóp óner iyesi bolǵan haqqında bizge sonday naqıl da jetip kelgen. Farabiy qaladan qalaǵa gezip júrip, aqırında Rey qalasına keledi. Sonda qarnı ashqanın sezedi hám qayda barıp ne qıların bilmey turıp, tuwrı patsha sarayına kirip baradı. Sol waqıtta patsha óz ámeldarları menen bir májilis ótkerip atır eken. Abu Nasır esikti ashıp kiriwge ruxsat soraydı. Jırtıq kiyingen bul adamǵa hámme tigilip qaladı. Patsha ne deyerin bilmey kiriwge ruxsat beredi. Farabiy patshaǵa qarap, qay jerge otırayın dep soraydı. Patsha ózine ılayıqlı jerge otır deydi. Ol tuppa-tuwrı ortanı jarıp ótip, patsha aldındaǵı bos orınǵa otırıp aladı. Xámme bir-birine qarap onı aqılsız dep esaplaydı xám bunday ádepsizdi kirgizgen sarayshılardı, keyiydi. Patsha ol túsinbeu ushın óz tilinde onı shıǵarıp, sabap jiberiuin buyıradı. Sonda ol patshaǵa qarap, Taqsırım, oylanbastan asıǵıs is etiu patshaǵa jaraspaydı. Sabır etiń, deydi. Patsha bunnan tań qaladı. Sen biziń tildi bileseń be? dep soraydı. Ábu Nasır jetpis eki tildi biletuǵının aytadı. Patsha bul jırtıq kiyimli diywanadaǵı zeyindi, qábiletti kórip hayran qaladı. Onıń ilimli ekeninen xabardar bolǵan patsha májilisin toqtatıp, onıń menen qızǵın sáwbetlesip ketedi. Xızmetshilerden hesh birewi olardıń sáwbetin túsine almaydı. Keyin patsha Farabiyge jaqsılıq qılmaqshı boladı, oǵan hár túrli taǵamlar ákeltiredi. Farabiy bir waqt. Qarnın toydırıp aladı, keyin patsha oǵan qarap, Muzıka tıńlaǵıń kele me? dep soraydı. Ábu Nasır buǵan kelisim beredi. Bólmege xár túrli muzıkantlar kirip keledi. Olar xár qıylı namalar shertedi. Patsha Farabiyge qarap, Qalay, namalarımız unadı ma? deydi. Alım bul namalar oǵan jaqpaǵanın aytadı hám qaptalınan naydı alıp, bir nama shertedi. Esitkenlerdiń hámmesi ráhátlenip, quwanısıp, qattı kúledi. Keyin ol basqa namanı shertedi. Bunı esitken májilis aǵzalarınıń xámmesi tásirlenip jılaydı. Úshinshi ret basqa bir namanı shertedi. Bunı esitkenlerdiń xámmesi uyqılap qaladı. Ábu Nasr bolsa saraydan shıǵıp ketip, óz jolına rawana boladı. Shıǵıs dereklerinde Farabiy haqqında túrli ápsanalar keltirilgen bolsa da, biraq olar tolıq biografiyanı dúziw ushın jeterli emes. Soǵan qaramastan bul maǵlıwmatlar Farabiydiń jeke basın, dúnyaǵa kózqarasın hám ilimge bolǵan umtılısın jáne de sáwlelendiriwge járdem bere aladı. Ol kóp tillerdi bilgen, kóplegen ilimiy tartıslarda pát penen qatnasqan hám de zamanlasları arasında húrmet hám de ataqqa erisken tereń bilimge iye oyshıl edi. Farabiy tek ǵana filosofiya emes, al muzıka boyınsha da tereń bilimge iye bolıp kóplegen namalar dóretken. Yaǵnıy dıqqatqa ılayıq tárepi sonda Farabiy qánun, saz ásbabın oylap tabadı. Ol muzıkanı hárpler menen jazıw usılın birinshi bolıp qollaǵan alım sıpatında. Belgili. Bul dáwirlerde filosofiya menen shuǵıllanıw kóp jaǵdaylarda húkimdar diniy ideologiyaǵa qarsı turıwshı aǵım sıpatında bahalanǵan. Sebebi filosofiya aqıl, analiz hám ratsional pikirlewge tiykarlanǵan bolıp, geyde diniy isenimlerge qarama-qarsı keletuǵın juwmaqlarǵa alıp keler edi. Sol dáwir ilimpazları kóp jaǵdaylarda barlıq pánlerden, xabardar, keń kólemli bilim iyeleri, yaǵnıy enciklopediyalıq shaxslar bolǵan. Olar matematika, filologiya, filosofiya hám dintanıwdı iyelegen hám hákim degen húrmetli ataq penen belgili bolǵan. Filosof ataması bolsa kóbirek grek filosofiyası menen shuǵıllanıwshı ortodoksal islam iseniminen shette turǵan alımlarǵa qarata qollanılǵan. Bul dáwirde islam, Hind, parsı, arab, grek hám de Orta Aziya mádeniyatları óz-ara tásirlesken, nátiyjede mutaziliyler, mutakkallimler, sufiyler sıyaqlı túrli filosofiyalıq aǵımlar qáliplesken. Bul aǵımlar eki tiykarǵı baǵdarǵa bólingen, biri islam dini tiykarların bekkemlewge qaratılǵan bolsa, ekinshisi oǵan ratsional hám ilimiy qatnastı alǵa súrgen. Mine usı ekinshi, progressiv baǵdar grek filosofiyası. Atap aytqanda, Aristotel táliymatınan tikkeley tásirlengen edi. Farabiy bolsa bul ideyalardı tereń úyrengen, Aristotel shıǵarmaların bir neshe márte oqıp, óz dúnyaǵa kózqarasın qáliplestirgen. Onıń filosofiyalıq kózqarasları mine usı grek derekleri tiykarında bekkemlengen hám bul Farabiydiń ullı filosf sıpatında qáliplesiwine úlken tásir kórsetken. Onıncı ásir baslarında Baǵdatta feodallıq urıslar hámde klass gúresleri háwij alǵan, bul bolsa pútkil xalifalıq boylap tınıshsızlıqqa sebep bolǵan. Túrli dinastiyalar arasında hákimiyat ushın gúres kúsheygen hám Baǵdat átirapı da kóterilislerge gúwa bolǵan. Bul siyasiy turaqsızlıq qala mádeniyatına da unamsız tásir kórsetken, ruwxaniylardıń tásiri artqan edi. Usı dáwirde Farabiy hijriy úsh júz otızınshı, yaǵnıy biziń eramızdıń toǵız júz qırq birinshi, jılı Damashqqa kelgen. Tariyxshı Omar Farruxtıń jazıwına qaraǵanda, Baǵdadtaǵı qıyıń jaǵdaylar sebepli ol Damashqqa kóship ótiwge májbúr boladı hám ol jerde bir neshe jıllar dawamında awır miynet penen shuǵıllanadı. Soǵan qaramastan, Farabiy ilimiy dóretiwshilik penen shuǵıllanıwdı toqtatpaydı. Áhmiyetli tárepi de sonda, yaǵnıy ol Baǵdadtı baslaǵan belgili fázıyletli adamlar qalası shıǵarmasın toǵız júz qırq ekinshi jılı Damashqta óz shuwmaǵına jetkizedi. Biraq ol Damashqta da uzaq waqıt qalmaydı, keyin ala Halab, yaǵnıy Aleppo qalasına, xátte ayırım maǵlıwmatlarǵa qaraǵanda, Mısırǵa da baradı. Dereklerde Farabiy kishipeyil, sabırlı, ilimge sadık insan sıpatında súwretlenedi. Ol shet elde júrgen bolsa da túrkiy tilin, milliy kiyimin hám úrp-ádetlerin umıtpaǵan. Damashq hám de Halabtaǵı ilimiy hám kórkem ortada belsene qatnasıp óziniń bilimleri menen hámmeni tań qaldırǵan. Ol hijriy úsh júz otız toǵızınshı jılı yaǵnıy biziń eramızdıń toǵız júz eliwinshi jılı qaytıs boladı. Ayırım dereklerde ol jolda qurallı adamlar tárepinen óltirilgeni haqqında maǵlıwmatlar bar, biraq degen menen olar isenimli dálilge iye emes. Farabiy grek alımlarınıń, sonıń ishinde, Aristotel, Galen, Ptolemey, Gippokrat sıyaqlı oyshıllardıń miynetlerin tereń úyrenedi, olardıń ideyaların analizlegen hám Aristotel filosofiyasın tiykar etip alǵan. Shıǵıs filosofiyasında Aristotel muallimi avval dep tan alınǵan bolsa, Farabiy muallimi soniy, ekinshi muallim sıpatında, tan alınǵan. Ol ayırım batıs dereklerinde aytılǵanınday Platon menen Aristotel ideyaların aralastırmay, al aristotelizmdi taza formada bekkemlewge háreket etken. Farabiy óz dáwiriniń tábiyiy, ilimiy hám filosofiyalıq bilimlerin birlestirip, keń kólemli filosofiyalıq sistema jaratadı. Ol materiallıq dúnyanı tórt element, suw, hawa, topıraq hám ottan quralǵan dep esaplaǵan hám usı tiykarda deneler dúzilisin túsindirgen. Materiya hám forma qatnasında Farabiy ekewin teń dep qaraǵan hám sol arqalı Aristotelden parıqlanǵan. Sonday-aq, ol substanciya, jawhar hám akcidenciya, ózgeriwsheń belgi túsiniklerin de tereń talqılaǵan. Farabiy filosofiyası Jaqın Shıǵıs hám Oraylıq Aziyada úlken tásirge iye bolıp, Keynala ibn Rushd sıyaqlı oyshıllar tárepinen Evropaǵa tarqaladı. Zamanagóy izertlewshiler onıń puqaralıq siyasatı sıyaqlı shıǵarmalarında gumanizm, ádalat hám de ádillik ideyaların tereń úyrengen Farabiydiń ádillik hám insanıylıq haqqındaǵı kózqarasları, Kashefiy hám basqa da shıǵıs oyshıllarınıń siyasiy-etikalıq shıǵarmalarında dawam ettirilgen. Abu Nasr Farabiy ilimge, aqılǵa hám de danıshpandlıqqa sıyınǵan bir dáwirdiń tımsalı boldı. Ol tek ǵana shıǵıs oy-pikiriniń emes, al pútkil adamzat oy-pikir tariyxınıń áhmiyetli burılıs noqatlarınan biri bola aldı.

Tilde izlegen hám taba alǵan, jáne de hátte jarlılıq, qarańǵı turmıs jaǵdayında da onıń ilimge bolǵan ıqlası hesh qashan sınbaǵan. Farabiydiń miyrası búgingi kúnde de insaniyattı pikirlew, ádillik hám de aǵartıwshılıq jolına jetekleydi. Ol bizge bilim bul tek kúsh emes, al adamdı ózligine alıp baratuǵın jol ekenin kórsete aldı. Xár bir dáwir óz Farabiyin kútedi, biraq xár bir adam óz ishindegi Farabiydi oyata alıwı kerek dep esaplaymız. Jáne de, búgin biz oǵan qarap maqtanısh penen ayta alamız, Farabiy bul Shıǵıs oy-pikiriniń máńgi júregi. Bizge jazılıwdı umıtpań. Eger búgingi sanımız sizge unaǵan bolsa, kommentariy jazıń, layk basıń hám jaqınlarıńızǵa tarqatıp qoyıń. Jayxunnıń keyingi sanlarında kóriskenshe, salamat bolıń!